No. Madhini. Madhini ama nyezi. Tutu nyezi huyo kode bwana. Ah, okay. Kimana wacho na moka nyati. No wacho nango. Kaya matata kunyale bwana ya ito. No wacho nango. Hmm. Bwana ninyi tili ni makuzo na moko mayango moko mandala kataka. Mm. Okaso madhini gikoko bwana. Nini gidwa ni mondo. Gidwa ni mondo madhi ugoji na munda oro pesa dala. ni mondo odhi onyiew godo yath mondo ni- ni- ni- ni- ni- ni chwar ni chamo ka gi e- e- kama gininde kacha Ah, mago joma ok dwa mago nindo. jomok jo- jomok dwa nindo mago joma walo Mago to ok dwa nindo. ka koro wan kama ne waninde kende ne ne diny ma samoro iyudo kata kunindo nyaka kanyo gi rombe Eh, mano chon. chon Mm. Ot achiel ka dau kae oninde gi rombe. Mm. Rombe bende ng'eyo kaka rombe ni rombe to be nigi homa pile. Pile. Piny ok ume to onge andi ka chief to seche moger Mm. to nyaka ola. I. To lach ne kere bise winjo kaka lach rombe dum. Marach. Eh. Mago nyithindo mok bani ni chwar ni kende ma kage ma gidwaro. Mm. Ah, jo- We kata. Ndalo moko waduogo ni nyaka giguok. Mm. ei ot Mm. nya- guok nonyuol Mm. Ai. dong kata unaneno ga by the way gugu cha nonyuol ndalo moko ma mana duga adia las ni kare gino nafwenyo mana ka gini ni mana chieng' mana nawinjo ni ni bwana ni kare ni in mane ninde nyathi guok nyathi guok moro mana winjo ni notho cha Aa, mano ok an. To kare ni rodhi nang'o? Bwana Max yango ng'winyo choche kare ni ma madhini to dong' norodhi. Dong' gino naneno. To nok naninde guok. Dong' ne idine menene nyathi guok. Aa, ok an. Though nyithindo go to mano to pesa ma ok abi oro nyithindo go mm. mano to pesa ma ok dhi oro nikech ok ane tiende bwana gi ni chwa ne ma ng'ato nyalo ywago kamano to mm. in ing'eyo donge in ing'eyo ndalo moko ne inyalo paro ndalo moko ma nanyiso u ni ni nyalo ya neno tiende cha mm. dong yeah, dherwa nonyuol eh dherwa nonyuol ka dok edwa ni koro nyalo ya ninde ninde ninde yika mwa ninde no No ndiye bibiro chamo nyalo Koro nyara be ni e jikon ni. To koro gima rach ma kik ne yudi ni ni e jikon achiel achiel kata ka nunindo ka dau kanyo. Mm. Kamu ninde no. Mm. Gweno ma buto no. Mm. En kiko bedi. E. En no biro gi gimoro kanyo no yuech. Oyuech e. Oyuech tije ne ne na yani oyuech biro bia. Othin mm. gima lit ni ni olagi to kinene. Mm. En othin kama yo kama kalweta ni eh.

Kwani bwana nete mang'o bwana? Nen mana wach moro kanyo matin. Wach Facebook? Eh. Bwana nang'ini kijanyaka kelo story bwana. But eh bwana mera wife ne dugo jam mera. Ine ine. Eh, ne dugo aneno kako jam bwana mi bwana ito be kare migolo dhako mera bwana. Adugo aneno kako dugo simi bwana lakini ber. Ng'eni mano ber.

Ne wanyicha onyiewo gigi kae bana, nokelo nikech natuo. Koro arito mana sama abedo matuo ema- ma gigi ne gin gig jotuo. Arito mondo samoro koso ituo, Ah, ami rabolono ituo. ah, ok atuo. Tang'o ma midwa ni midri gi gig jotuo, ka weri gi rabologo emomiyo wegiga kamano. Domna chiki kure gabe, piny opogore.